Ĩĩ. no no mũrakĩhoya Ah, ngai no tũrahoya ngai gũtega bũrũri Ĩĩ, witũ ĩĩ. nĩ woka wega Ah, niĩ ndagĩũka wega Eh. ũmũthĩ reke ngwĩre ngũtigĩtie hani gũcererwo gũcererwo Eh. tondũ harĩa njũkĩrĩire ũguo kwĩribariba ũguo Eh. papa papa gwĩ- gwĩka atĩ kũhurwo gwĩthamba moko Mm. ũthiũ Ĩĩ, tondũ nĩnjĩrĩga- nĩnjĩrĩga gwĩthamba ndethambire saturday thĩndĩ ĩyo ndathiaga na gũkũ Ĩĩ. Ĩĩ. Aha. Ndetha- so, pa- pa- pa- pa. ihenya ihenya Mm. kũharũrũka Mhm. We, gakari ka ka ka ka ka gakari ka ka ka ka ka John Cena gaka gatuharũrũkagia rĩ ehe kabisti gaka ũguo rĩ yes ngorire gakĩrurumio ehe ehe aiya gũthitũra eh ni ndwe hena kamurigo na haha thutha Gũthitũra? eh Eh. akumĩte na mũciĩ gwake Aha. eh Aha. kare gũgathitora ndwe haha mbere nĩ nduthi yes ha thutha nĩho hega turera ĩ rĩu nduthi haha rĩ kwenda harĩ haga thĩna Ĩ, Ĩ. ĩ. rĩu ĩkũgucagio na kamũkanda kagucio torĩa torĩa- torĩa generate ĩgucagio Ĩ. Brrr, eh, brrr, eh, brrr, nyamũ ya ng'athia Ĩ. ndauga atĩrĩrĩ gaturera nĩ kambe kohorwo eh, gaturera kohorwo Ĩ. tũmĩteng'erie ĩika nduthi Aha. na nĩma nĩyoire ĩ

anjĩra ngũnia icio rĩ eh. ngũnia icio ithatũ rĩ eh. harĩ ikũnia rĩna rĩrĩ eh. rĩna tũthendi ndahithĩte mbembe-inĩ thĩiniĩ na nĩcĩra toro thoko rĩu mbeca hota kwendererio na tũthendi twake njocira nake amenya nĩ harĩrĩ aone mbeca icio rĩ ndekũnengera mũka

ndoigua kĩndũ kaĩcia kĩũrire ikonio rĩrĩ rĩa gatatũ rĩ nĩrĩo rĩa mũico ndaikia chuburiu chuburiu chuburiu chuburiu ndaigua ndanyita rĩrĩ gatambĩ akohete kĩndũ ndagacomora ũguo ihinda gacomora guo kahora Eh, Ĩĩ, eh. ndona nĩko gaka Ehe. gaka gaganeke na tũbeca ha thĩiniĩ Eh. nĩko mũtumia akinyĩrĩte Ehe. ngĩthiĩ kũmũnyugutĩra ũguo rĩ kamondo gakaneti gacuhere ga ngari egaka kå keha wathiĩ ũyatĩa ngari nä kå rogama kana nä gå thiä ngari nĩ gũthiĩ athiĩ

na ndururu na rĩ katheti rĩ na mutumia wa John Cena rĩ no wina bata ungiringithania na muthikiriria oya ngathĩti ndatua reke rĩrĩ Eh. hangĩoya ngathĩti ĩno ĩ Yes. tũgũthe ihenya ihenya Eh. nĩguo thiĩ kũrĩa ndĩrathiĩ Ehe. Ĩ. Ĩ. handĩkĩtwo wega haha mbere haha ũũ. Page ya Ĩ. mbere. Ĩ. headlines Ĩ. Ĩ. handĩkwo wega na

ndamwĩrorera tv-inĩ rĩ Ehe. ai ah, anyway ũrathire home- Ũhoro ũcio arageria kuga rĩ. Ndaigu- eh, a- araumire ndĩ- ndiũĩ ndĩ- aramenyeire gũtũ araumire ona ndararũngia kamso Ĩĩ. no ngai akĩrĩ gĩtĩ-inĩ Ũhoro ũcio no mwandĩke. aithuru ndarahuria guo kau no wathiĩ na thutha Thiĩ na thutha we we njeterera haya njĩtarayo ũguo Eh. njĩra ya mũndũ ũmwe njiagĩrwo kũtuka Eh. ĩĩ eh karozo kwĩra jubilee na kanu yaigua nĩ makavana ona ngetererwo Eh?

Tagi! Kamundu karatengeretio ni nguo kuria mwena wa Naivasha. Ngai. Atengeretio nguo iramutwarithia Mm. nginya kuria gwake mucii. Eh. Akiingira mucii. Haya. Akinya kihingo-ini nguo no yukite. Eh. Aranyita ngui, Eh. araikiria nguo, Aha. nguo irainia mutwe ndirendaga ngui. Kamono ka ngathĩti keha. Kau ngiakienda, riu ngiakienda.